מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת ביצה דף כ ז עמוד א'. לאמיר אנהייבן דף ח ו עמוד ב' גאנץ אונטן אין לעצטע שורה. האט מען געהאט א שאלה, יש מקצה לחצי שבת אדער איין מקצה לחצי שבת? די משל וואס מיר האבן געהאט, האבן גענוצט גרוגרת און צימוקים. האבן געהאט אזוי, א מענטש האט געהאט אויסגעטריקנטע פייגן, אויסגענטריקנטע טרויבן, און ער לייגט זיי ארויף אויפן דאך, דאס הייסט זיי זענען גרייט, מען קען זיי עסן, ס'איז אלעס פיין און וואויל. יעצט אינמיטן נאכט לאזט זיך אפ א רעגן, די גאנצע זאך ווערט נאס, יעצט פאר דערווייל קען מען עס נישט עסן. אינדערפרי קומט די זון צוריק ארויף, ס'טריקנט עס אויס, יא, קענסט עס צוריק עסן, ס'איז געשמאקע אויסגעטריקנטע פרוכט. איז די שאלה יעצט געווען, היות ס'איז געווען א שטיק צייט אינמיטן וואס זיי זענען דאך געווען מוקצה, דאס הייסט א שיק צייט וואס איך האב עס נישט געקענט עסן, איז די שאלה איז יעצט, מאכט דאס יעצט קאלע פאר גאנץ שבת? די מינוט וואס ס'איז געווען דא א שטיק צייט וואס איך האב עס נישט געקענט נוצן, איז דאס יעצט קאלע געווארן, און פאר דעם זאלסטו וויסן גאנץ שבת, און די זעלבע זאך וואלט געווען אויף יום טוב, איז יעצט קאלע פאר די רעשט פון דעם טאג? אדער זאג איך ניין, איין מוקצה לחצי שבת, ס'נישטא אזא זאך אז האלב וועג זאל עס קאלע ווערן און יעצט איז געענדיגט. ווי לאנג ביי דיין שמשות האסטו עס געקענט נוצן, ווי לאנג ביי דיין שמשות איז עס געווען גוט, בלייבט עס גוט. דאס איז געווען אונזערע שאלה, יש מקצה לחצי שבת אדער אין מקצה לחצי שבת? און אויף דעם זאגט די גמרא, טא שמע, לאמיר דא דערברענגען א ראיה מפילין ועדשים, פון בונדלעך, און עדשים זענען לענטילס. דא פילין ועדשים מעיקרא חזי לכוס, טענה'ט אזוי, די פילין ועדשים, ווי לאנג זיי זענען רוי, קען איך זיי עסן. יעצט שדינא בקרא אתחי ליהי, יעצט לייגסטו עס אריין אין טאפ, ס'ווערט דארטן קאכעדיג הייס, קענסטו גאר נישט טון דערמיט, לכאורה ווערט עס אפגעשטופט, די מענטש קען עס נישט עסן. יעצט גומר בישלהי, די ענדיגסט דאס קאכן, ס'קילט זיך צוריק אפ, חזי ליהי, קענסט עס צוריק גיין עסן. דאס הייסט האב איך דא אזוי, די באן לכננאיב זענען געווען גוט, שפעטער נישט גוט, שפעטער צוריק יא גוט. און איך זעה דאך יעדער איינער עסט באנדלעך, איך זעה דאך מען טוט אזוי אויף יום טוב, דאס הייסט מען קאכט אויף יום טוב באנדלעך, אנהייב יום טוב זענען זיי געווען אקעי, אינמיטן יום טוב בשעת'ן קאכן ווערן זיי קאלע, שפעט זענען זיי צוריק אקעי, און מען עסט זיי. איז דאך ראיה פון דא, איין מקצה לחצי שבת. אמר לה אביי, זאגט אים אביי, ולטעמיך, לפי דיך, וואס דו טענה'סט, ווי לאנג זיי ליגן אינעם טאפ אינעווייניג, זענען קאכעדיג הייס, דאס מאכט עס כאילו דער מענטש קען עס נישט נוצן, דאס מאכט עס כאילו עס איז מוקצה, אויב אזוי לאמיר דא פארשטיין, איך וועל דיר פרעגן אזוי, ולטעמיך תקשי לך כדיירות דעלמא? לכאורה האב איך א מורא'דיגע פראבלעם פאר סתם יעדע זאך וואס מ'קאכט דא, סתם כדיירות דעלמא ביין א שמשות רותחת היין. נישט געווען קיין שבת פלאטעס, נישט געווען ווי אזוי צו האלטן זאכן הייס, וואס מען האט געטון איז, מען האט גענומען די אלע זאכן, מען האט עס אויפגעקאכט פאר שבת קאכעדיג הייס, און שפעטער האט מען עס אראפגענומען פונעם פייער, און ווען שבת קומט אריין האט מען געגעסן די הייסע זופ, דאס הייסט מען איז נישט געווען אויפן פייער, עס איז פשוט געווען הייס ווייל ביי די שמשות איז געווען קאכעדיג הייס, האט מען געהאט ביי די סעודה א הייסע זופ. און אויב אזוי פרעג איך דיך, דער כדאיות דעלמא וואס ביי אן השמשה איז רויזכע און היילן, אלא ארתא אכלינא מיני, און זעהסט דאך ביי די שבת סעודה קומט מען דא עסן, און דאס איז דאך נאך אסאך ערגער ווי אונזערע פאל, דא איז דאך א פאל וואס ביי אן השמשה איז לפי דיך קומט אריין שבת איז דאס קאכעדיג הייס, קיינער קען עס נישט עסן, לפי דיך א קאכעדיג הייסע זאך איז מוקצה, און למעשה איך זעה שפעטער מ'נוצט עס ביי די שבת סעודה. איז זיך דאך א זאך וואס איז קאכעדיג הייס, דאס מאכט עס נישט מוקצה, דאס מאכט עס נישט אויס פאר מיך ראוי. און פון דעם די גאנצע ראיה וואס דו ווילסט מיר דא ברענגען, פון די בונדלעך, פון די לענטילס, איז די גאנצע ראיה בכלל נישט קיין ראיה. איי איר זייט טאקע מסביר די חילוק? אלא גמרא בידי אדם לא כמי בעולם. דאס איז קלאר, ווען איך האב א געקאכטע זאך, ס'איז קאכעדיג הייס ווייל איך האב עס אפגעקאכט, און ביודעי קען איך עס יעצט גיין אפקילן, אויף אזא זאך אפילו יעצט ווען ס'איז קאכעדיג הייס, הייסט עס נישט קיין מוקצה זאך. ווייל דו ביסט למעשה אין טשארדזש, דו קענסט עס מאכן הייס, דו קענסט עס מאכן קאלט, וועגן דעם די מענטש איז זיך קיינמאל נישט מקצה דערפון, באקומט עס נישט קיין דין מוקצה ווילאנג ס'איז קאכעדיג הייס. נאר כי קומי בעולם, גמרא בידי שמים. די שאלה וואס אונז האבן דא געהאט, יש מוקצה לחצי שבת אדער אין מוקצה לחצי שבת, די שאלה איז דא געווען, איך בין נישט אין קאנטראל. איך האב דא געהאט מיינע גערויגערס מיינס מקום ליגט אויפן דאך ס'איז געווען גוט אבער יעצט קומט א רעגן איך קען עפעס קאנטראלירן דעם רעגן ווען ס'זאל אנהייבן ווען ס'זאל ענדיגן איך קען קאנטראלירן שפעטער זאל צוריק ווערן גוט ווען ס'טריקנט זיך אויס ווען די זון קומט יא ווען די זון קומט נישט און דא געווען די שאלה אין אזא פאל וואס דו ביסט נישט אין קאנטראל דא געווען די שאלה יש מקצה לחצי שבת אדער ניין אין מקצה לחצי שבת. זאגט די גמרא ווייטער, רבי היהודה הנשיא הוה ליה הי' בכרה. רבי היהודה הנשיא, דאס איז נישט רבי רבינו הקדוש, דאס איז א אייניקל פון אים, רבי היהודה הנשיא, הוה ליה הי' בכרה האט געהאט א בכור, שדרה לקמיה דרב עמי, האט עס געוואלט שיקן צו רב עמי, רב עמי זיי מיר בודק צו די בכור האט א מום צו עס האט נישט קיין מום. אזוי האט מען שוין אויסגעשמועסט, אפשר צולייגן נאך א טאפ וואס מען האט נישט קלאר געזאגט, אונז ווייסן א בח ח ווי לאנג האט נישט קיין מום, אוואדע איז א קודש, מען דארף ברענגען אויפן מזבח, מען דארף עס ברענגען אלס קרבן, שפעטער קען איך עס עסן, די כהן קען עס עסן אין ירושלים. אויב אבער באקומט עס א מום, באלאנגט די בח ח נאך אלץ צום כהן, נאר קיין דין קדשים האט ער נישט, ער האט א דין פון חולין, איך געב עס אלס מתנה צום כהן, און די כהן קען עס עסן מיט וועם ער וויל, אפילו מיט סתם ישראלים, אבער נאך אלץ מען דארף עס געבן צום כהן. איז דא רבי דנסי', ער האט געהאט כהנים וואס האבן ארומגעגעסן זיין טיש, דאס הייסט זיי זענען געווען סומך עליו, האט ער זיך געמאכט א פלאן, איך האב דא א בהמה וואס איז א בכור, יעצט איך ווייס זי האט א מום, נאר איך בין נישט זיכער די מום, איז דאס א מום קביע און אויב אזוי איז דאס ארויסגעגאנגען לחילין, קען די כהן איז עס דאס עסן, אדער ניין איז דאס קדשים. און אויף דעם זאגט די גמרא, שדר לי קמאי דרב עמי, שיקט ער די בהמה צו רב עמי און ער בעט אים, זיי מיך בודק די בהמה, באקוק עס, זאג מיר צו דאס א מום קביע צו א מום עובר. אבער סאבא דלא עילא מעכ ז, ר' וויימעטשקע וואלט אנקוקן, ס'איז יום טוב, אויף יום טוב קוקט מען נישט קיין מומים, איך וויל עס נישט בודק זיין. אמר ליה רבי זרעיקה, זאגט מיר רבי זרעיקה, אדער ווי טעמא רבי ירמיה, זיי זאגן צו איהם רב עמי, פארוואס ווילסטו נישט בודק זיין? רבי יהודה ורבי שמעון, הלכה כרבי יהודה. די כלל איז דאך אייביג, ווען איך האב א מחלוקת רבי יהודה מיט רבי שמעון, איז די הלכה ווי רבי יהודה. אונזערע משנה האבן מיר געהאט א מחלוקת רבי איד מיט רבי שמעון, מעג א חכם בודק זיין א בהמה אויף יום טוב? קען ער בודק זיין מימון אויף יום טוב צו נישט? רבי איד האט געזאגט יא דו קענסט, רבי שמעון האט געזאגט ניין דו קענסט נישט, און מיר ווייסן די הלכות ווי רבי איד, אויב אזוי לכאורה קען איך, איז בעט איך דיך רב עמי, זיי עס בודק, זאגסטו ניין, כ'וויל נישט, כ'וויל נישט בודק זיין, פארוואס? די כלל איז דאך אז הלכה ווי רבי איד. אקעי. הוא דאשאד עלי קמאי דרבי יצחק נפחא. רבי עמי האט נישט געוואלט בודק זיין, איז ער ווייטער געגאנגען, איז געגאנגען צו רבי יצחק נפחא, זיי די מיך בודק די בהמה. סובר דלא נמח זי אויך, ער האט עס נישט געוואלט אנקוקן. אמר ליה רבי עמי, ווי טעמא רב זרעיקה, רבי עמי אדער רב זרעיקה זאגן צו רבי יצחק נפחא, פארוואס ווילסטו נישט אנקוקן די בהמה? רבי אידה ווי רבי שמעון, הלכה כרבי אידה, די כלל איז דאך, אז איך האב א מחלוקת רבי אידה מיט רבי שמעון, איז די הלכה ווי רבי אידה, רבי אידה זאגט דאך מען מעג בודק זיין, איז פארוואס דרייסטו דיך ארויס דא, פארוואס ווילסטו נישט בודק זיין די בהמה פון יהודה נסיון? אמר ליה רבי אבא, האט רבי אבא געטראפן רבי זרעיקה אדער רבי ירמי', און ער פרעגט אים, מאי טעמא לא שפכתיני לרבנן למעביד עבדי כרבי שמעון? דו גייסט ביי אים, דו ביסט פראבירט ביי רבי אים עטשקאלד בודק זיין פאר דיך, פרעגסט אים פארוואס ביסט נישט בודק זיין די הלכה דיך ווי רבי הידע. ביסט א יענג ווארט צו זיך ביז צוריק נאך פרעהן וויל נישט בודק זיין פרעגסט אים נאכאמאל די הלכה ווי רבי הידע. וואס איז? זיי ווילען מחמיר זיין. פרעג דיך בה ב וואס שטערט דיך אז זיי זענען מחמיר? איך ווייס די כלל איז נארמאל אזוי, אבער ווילן זיי צולייגן, זיי ווילן האלטן הלכה ווי רבי שמעון. כאילו וואס שטערט דיך וואס קומט אים אטאקירן דא הלכה די כלל? לאז. און אויף דעם זאגט ער אים כאילו וואס איז די קוועטשעריי דא? אמר לי, זאגט מיר רבי ירמיה, ואט מה בידך? כ'פארשטיי נישט, ס'איז דא א כלל, אז ס'איז דא א כלל, די כלל זאגט מיר אז הלכה ווי רבי הידע, אויב די כלל זאגט מיר הלכה ווי רבי הידע, בין איך נישט צופרידן, וואס הייסט, זיי קומען דא מחמיר זיין סתם ווי רבי שמעון, וואס זאלן זיי מחמיר זיין, אז ס'איז דא א כלל גייט מען לפי די כלל, אויב אזוי פרעג איך זיי, רבי שלמה דו האסט עפעס א וועג, דו האסט עפעס א סיבה צו זאגן, ניין דא וואלט מען געדארפט פסק'ן ווי רבי שמעון, און דו קענסט מיר מסביר זיין, פארדעם וואס קען איך הערן, זיי זענען מחמיר ווי דאס, אבער סתם לכאורה פון אויבן אויף איז נאר דא א כלל, כלל רבי ד מיט רב שמעון זאל אויך ווי רבי ד אבער אזוי דארף מען עס מתיר זיין. אמר לי, האט אים רבי אבא געזאגט, יא, ס'איז דא עפעס א שטיקל סיבה פארוואס איך זאל פסק'ן ווי רבי שמעון. ווייל הכי אמר רבי זירא, רבי זירא האט אזוי געזאגט, הלכה כרבי שמעון. רבי זירא האט געזאגט אז די הלכה איז אזוי ווי רבי שמעון. און פארדעם האבן זיי מחמיר געווען. און פארדעם זאג איך דיר לא, זיי האבן מחמיר געווען. זיי האבן אויף וועם זיך סומך צו זיין. איך ווייס ס'איז דא דא א כלל, איך ווייס ס'איז דא א כלל אז נארמאל וואלט געווען הלכה ווי רבי היהודה, אבער רבי זייערע האט שוין געזאגט ניין, אין דעם פאל הלכה כ רבי שמעון. און אויף דעם זאגט די גמרא, אמר מאן דהי', האט איינער פון די תלמידים דארטן געזאגט, עסקי ואעסק להסם, איך האף כ'וועל זוכה זיין, איך האף דער אייבערשטער וועט מיר געבן די זכיה, כ'וועל קענען ארויף גיין קיין ירושלים, קענען ארויף גיין קיין ארץ ישראל, ואגמרה לשמעתא מפי מדמרי, איך וויל דאס הערן פון רב זייער אליינס. דו זאגסט רב זייער האלט אז הלוך כרב שמעון? איך וויל זוכה זיין ארויפצוגיין קיין ארץ ישראל, איך וויל די מימרא הערן אליינס פון ר' זיין אייגענע מויל, איך וויל עס הערן פון רב זייער. למעשה כסלג להסם ער איז טאקע ארויפגעגאנגען צו דארטן, אשכול רב זייער, האט ער טאקע געטראפן רב זייער. אמר ליה האט אים געפרעגט, אמר מה הלכה כרבי שמעון? האסטו טאקע געפסקנט הלכה ווי רבי שמעון? ס'איז דאך דא א כלל, נארמאל איז הלכה רבי שמעון טרבי איד הלכה ווי רבי איד, און דו זאגסט איך האב געהערט עפעס אין דיין נאמען דו האסט געפסקנט ווי רבי איד, ווי רבי שמעון, איז דאס טאקע אמת? דו האסט טאקע געזאגט אזוי? אמר מה הלכה כרבי שמעון? אמר לי לא, ניין, איך האב נישט געזאגט הלכה איז אזוי ווי אים, רבי זייער'ן זאגט אים, קלאר גע'פסק'נט דאס האב איך נישט, נאר הנאה מסברה אמרה, איך האב דיר נאר געמאכט א סברה, זאגט מסברה פאסט צו זיין די הלכה ווי רבי שמעון, פארוואס? זאגט ער זייער פשוט, מידי קטני במס ניסין רבי שמעון אומר, כל שאינו מימי ניכר מבעוד יום אין זה מן המכן, אונז האבן דאך געלערנט אין די משנה, אויב איז די מימי געשעהן פון פאר יום טוב, און מען האט נישט געשיקט א חכם בודק צו זיין פאר יום טוב, נאר מען האט עס געלאזט פאר יום טוב, איין זעמער אין א מכין זאגט רבי שמעון, אפילו בדיעבד קען איך יעצט נישט קומען בודק זיין די בהמה. וקטני לא בברייסא און אין א ברייסא וואס מען האט פריער געהאט וואס רבי אושר האט געברענגט, האט מען אויך געברענגט די ברייסא און עס איז געווען דארטן בלשון חכמים, וואס דארטן האט זיך גענוצט די לשון נישט רבי שמעון אומר, נאר חכמים אומרים. פארוואס האט מען גענוצט די לשון חכמים אומרים? די תירוץ איז ווייל מען האט געוואלט דא צולייגן נישט רבי שמעון, רבי שמעון איז נאר איינער. עמריתות חכמים איז פשט די גאנצע עולם איז מסכים צו דעם אז מען קען נישט בודק זיין א בהמה וואס האט געהאט דעם מום פון פאר יום טוב קען איך נישט בודק זיין אויף יום טוב. און די פאקט וואס איך זע אונזערע משנה זאגט ווי רבי שמעון, און שפעטער האב איך א ברייתא וואס זאגט אויך אזוי ווי רבי שמעון אבער עס שטייט נישט רבי שמעון אנשטאט חכמים אומרים, האט מען עס לכאורה דווקא געטוישט צו חכמים אומרים צו יעדעם ווייזן אז דו ווילסט אין די הלכה איז אזוי ווי ר' שמעון, און פאר דעם חכמים אזוי האט מען טאקע גע'פסק'נט, און פאר דעם שמע מינה מי סברה כבסי', האב איך פארשטאנען פון דעם אז די סברה זאגט אז די הלכה זאל זיין ווי ר' שמעון, אבער אז איך האב קלאר גע'פסק'נט אז איך ווייס קלאר מיט א שטארקייט הלכה כר' שמעון, דאס קען איך דיר נישט זאגן, און פאר דעם למעשה ווי מען שטייט יעצט האט מען נאך אלץ נישט קיין תירוץ וואס איז די הלכה, קען איך האבן א חכם וואס זאל בודק זיין ממון, קען איך נישט האבן א חכם וואס זאל בודק זיין א ממון. פרעגט די גמרא, מאי הוה לה? לאמיר קומען צו א פסק הלכה, מעג איך שיקן א מומחה אויף יום טוב אדער ניין קען איך נישט שיקן א מומחה אויף יום טוב? און אויף דעם זאגט די גמרא אמר רבי יוסף תא שמע דתליא באשלא רברבא, די שאלה איז שוין געבינדן צו גרויסע קייטלען, דאס הייסט גדולים האבן שוין גערעדט פון דעם. און מען זאגט אזוי, דאמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי ישעי' בן לוי אמר רבי יוסי בן שאול אמר רבי בשם כלה קדישא דמירושלים, זאגן זיי אזוי, רבי שמעון וחבריו אמרי הלכה כרבי מאיר. רבי שמעון און זיינע חברים זאגן, די הלכה איז אזוי ווי רבי מאיר. און פאר די גמרא גייט בכלל מסביר זיין וואס האטס מיט אונזערע שאלה, האקט די גמרא אפ און פרעגט די גמרא אמרי, וואס די קהלא קדישא זאגט אז רבי שמעון בן מנסיא מיט זיינע חברים זאגן אז הלכה איז ווי רבי מאיר, די קהלא קדישא בירושלים, ווי די גמרא זאגט והוא איני קשישא מני תיבה, זענען געווען אסאך עלטער פון רבי שמעון בן מנסיא, קומען די עלטערע אידן, די עלטערע גדולים, און זיי זאגן די יונגער האט געפסקנט אזוי ווי רבי מאיר? וואס פאר פשט האט דאס? און אויף דעם זאגט די גמרא ניין, אלא בשיטת רמיה אמריה, וואס ער מיינט צו זאגן איז אזוי, אז די מהלך פון רבי שמעון בן מנסיא, רבי שמעון בן מנסיא וואס האט גע'אסר'ט א מומחה צו קומען אויף יום טוב בודק זיין א בהמה, ער גייט מיטן מהלך פון רמיה, דאס הייסט צו זאגן, מיר האבן געזען וואס די יונגערע האט גע'פסק'נט, מיר האבן געזען ווי די יונגערע פסק'נט אז איך קען נישט ברענגען א מומחה אויף יום טוב, און אויף דעם זאלסטו וויסן דאס שטימט מיט ר' מאיר, און צו פראוון דאס, יא, דאס גייט מיט'ן מהלך פון ר' מאיר. יעצט לאמיר זען וואס טוט זיך דא. זאגט אז די תנאים צו האבן געלערנט אין א משנה, השוחט את הבכור ואחר כך הראו את מימיו. א מענטש האט געהאט א בכור מיט א מום, האט זיך געדרייט ביי אים אין פעלד, איין טאג זאגט ער ווייסט וואס יוצא געווען, ער נעמט די בהמה ער שעכט זי, נאכן שחיטה ברענגט איר עס א עקספערט, לאמיר זען, איז דאס א מום קוביא, דאס הייסט עס איז מיין בהמה, איז דאס א מום וואס איז עובר, איז דאס פון קדשים, און אויף דעם זאגט די משנה, רבי יהודה מתי, רבי יהודה זאגט, די חכם קומט, כ'ווייס די בהמה איז שוין טויט, מ'האט שוין געשחט'ן, אבער אויב זאגט ער דאס איז א מום קביעה, איז דאס אויס בע ח, און אויב אזוי פיין, איז עס מוט איז עס מטה איז עס מותר. ור' מאיר אומר ר' מאיר זאגט ניין, הואיל ונשחט שלא על פי מומחה, אסור. דו האסט נישט געהאט קיין מומחה וואס האט דיר געזאגט אז די בהמה איז מער נישט קיין בע ח, פון מיין זייט איז זי געבליבן א בע ח, און אויב אזוי דו האסט געשחט'ן א בע ח, בלייבט עס לעולם אסור. און אויף דעם זאגט די משנה, זאגט די גמרא אזוי, פון דעם פסק וואס איך זעה דא וואס ר' מאיר זאגט, עלמא כסובר ר' מאיר ראיית בע ח לאו כראיית טריפה. פארוואס? ווייל ראיית בע ח מחיים, ראיית טריפה לאחר שחיטה. זאגט ער אזוי, ר' מאיר זאגט די בהמה וואס ליגט דא אויפן ערד קען איך נישט יעצט ברענגען דעם עקספערט. פארוואס נישט? לכאורה ווען איך האב א טרייפה, דאס הייסט איך האב א טשיקן וואס איך בין נישט זעכער איז דאס א טרייפה איז דאס נישט קיין טרייפה, איך האב געשאכטן א בהמה איך בין נישט זעכער איז דאס א טרייפה איז דאס נישט קיין טרייפה, אוואדי קען איך רופן דעם עקספערט און איך פרעג אים, קוק עס אן, זאג מיר וואס איז דאס, א טרייפה צו נישט? און ער קען קומען פסק'נען און לפי דעם וועל איך וויסן יא טרייפה נישט טרייפה. מה שאין כן דא, ביי מיין בע ח, רוף איך דעם עקספערט נאכן שחיטה, זאגט מיר רביה ס'איז גארנישט ווערד. ווי קען עס זיין? וואס איז די חילוק צווישן די צוויי זאכן? נאר וואס, מוז איך דאך זאגן, ווען ס'קומט צו מיין בע ח איז דאס אזוי חשוב, דער קדושת בע ח בלייבט אויף אים, אז דו ווילסט אוועקנעמען די קדושת בע ח, מוזטו דאס מאכן מחיים, מוזטו דאס מאכן ווי לאנג די בהמה לעבט נאך. די מינוט וואס די בהמה איז טויט, צו שפעט, דו קענסט יעצט נישט קומען טוישן פון בע ח אריבער צו כל. און פארדעם, מאך זיכער דו מאכסט עס פארן שחיטה. ווייל ווען דער עקספערט קומט, טוישט ער די מציאות צו געווען א בכור און ער נעמט עס ארויס לחילין. מה שאין כן דא ביים מהיום זכור ביי שאלת טריפה, דער עקספערט טוישט גארנישט, ער האט דיך נאר מגלה דיין ספק, דו ביסט נישט זיכער, זאגט ער דיר זאלסט וויסן איך ווייס יא, איך זאג דיך אז דאס איז א טריפה, אדער איך זאג דיין ס'נישט קיין טריפה. און פאר דעם דאס קען אויך קומען מחלה זיין נאכדעם. דארט ביי די טרייפה בלייבט די בהמה, גארנישט טוישט זיך נישט, אויב אזוי דאס קען איך מאכן לאחר שחיטה. דא ביי מיין בכור מוז עס איבערטוישן פון בכור צו חולין, דאס קענסטו נאר מאכן בשעת ווען ער לעבט. און פון דעם זאגט ער מיר נאר, און פון דא האט טאקע ר' שמעון גענומען זיין דין, וואס ער זאגט אויף יום טוב קען איך נישט רופן קיין עקספערט, פארוואס? ווייל ראי' אז טרייפה אפילו ביום טוב, ראי' אז טרייפה וואס איך טוה דא גארנישט, קענסט עס מאכן אויף יום טוב אויכעט, מה שאין כן ראי' אז בכור דאס מוז זיין בערב יום טוב. די ראיית בכור וואס איך האב דיר יעצט מסביר געווען, די עקספערט נעמט עס מקודש אל החול, דאס קען נישט געשען אויף יום טוב, דאס קען נאר געשען אין די וואכן. פארוואס? ווייל דאס איז שוין א מסכן, דאס איז איינער וואס איז דן דינים, און דאס קען איך נישט טון אויף יום טוב. און פאר דעם טענה'ט רבי יוסף, ר' שמעון בן מנסיא זיין דין אז איך קען נישט ברענגן קיין עקספערט אויף יום טוב איז געווארן אפראווד ביי קהלה קדישא בירושלים וואס זיי זאגן דאס שטימט טאקע מיט ר' מאיר וואס ר' מאיר ווייזט מיר אז וואס געשעהט דא איז א חשוב'ע זאך און איך קען עס נאר מאכן מחיים איך קען נאר איבערטוישן מקודש אל החול קען איך נאר מאכן מחיים פארוואס ווייל דאס איז א מורא'דיגע זאך און אויף דעם זאגט ר' שמעון בן מנסיא אה אויב ס'איז א מורא'דיגע זאך קען איך עס אויך נישט מאכן אויף יום טוב ווייל דו ביסט מסכן דו ביסט דיין דינים און פאר דעם זאגט רבי יוסף, אונזער ספק איז ברוך השם נתפשט געווארן, אויף יום טוב קען איך נישט ברענגען קיין עקספערט, ווייל צו טוישן די מציאות, נעמען מקודש אל החול, אויף דאס איז א זאך וואס איז מסכן, דאס איז דיין דינים, קען איך דאס נישט מאכן אויף יום טוב. און דאס איז אונזער שאלה געווען, קען איך טון אויף יום טוב, קען איך נישט? תירוץ איז ניין, רבי שמעון בן נסיא זאגט אזוי, כולא קדישא בער שלייבער פראווט פון דעם, כ'האב טאקע איין רבי הידע וואס ער איז זיך חולק, אקעי אבער ער שיטות איז זיך ידוע, אלע אנדערע זאגן ניין מ'קען נישט, און פאר דעם האט רבי יוסף געוואלט זאגן, זאלסטו וויסן, איך קען נישט ברענגען קיין עקספערט אויף יום טוב. אמר לה אביי, זאגט אים אביי, אתי הוסם ברואים מימי פליגה? כ'פארשטיי נישט די מחלוקת דארטן צווישן רבי אידא מיט רבי יוסי, סארי די די מחלוקת דארטן רבי מאיר מיט רבי אידא, קען איך יא ברענגען דעם עקספערט נאך שחיטה צו נישט, וואס איז דא דארטן די מחלוקת, אתי הוסם ברואים מימין כמפלגי, קריגט מען זיך בכלל דארטן, קען די עקספערט עס יא ארויסנעמען מקודש אל החול צו קען עס נישט ארויסנעמען מקודש אל החול, ווי רבי יוסף האט דאס אפגעמאכט, שטייט עס עפעס אין די משנה? שטייט עס עפעס ר' מאיר זאגט דו קענסט נישט ברענגען די מומחה לאין חמיסה ווייל איך קען נישט ארויסנעמען מקודש אל החול? אותי הושם ברעו מימי כמפלגה? בכנסי' פליגער? טענת אביי, דו ווייסט פארוואס ר' מאיר זאגט אז איך מעג נישט ברענגען דעם עקספערט נאכן שחיטה? א אנדערע סיבה אינגאנצן, פשוט ווייל איך געב דיך א קנס. דאס א דזשאב וואס דו האסט געדארפט מאכן פאר שחיטה, האסט עס נישט געמאכט געב איך דיר א קנס. א פארוואס איך גיב דיר א קנס? זאגט ער אזוי, דאמר רבי בר בר חנא אמר רבי יוחנן, בדיקין שבעין, ס'איז דא א מום וואס ליגט אויפן אויג, כולי עלמא לא פליגי דאסור, אפילו רבי יהודה וואס נארמאל איז ער מטה, ער קען קומען בודק זיין לאחר שחיטה, אויב די שאלה דא איז אויפן אויג, זאלסטו וויסן אפילו רבי יהודה האלט אז ס'איז אסור משום די משתנים. ווייל די אויג מום, בחיים קען עס אמאל זיין א מום קביע, אמאל א מום עובר. און אפילו ווען ס'איז א מום עובר, קען זיך עס שפעטער לאחר השחיטה טוישן צו א מום קובע. און פאר דעם ווען דו רופסט יעצט דיין עקספערט, קוקט ער אן דעם אויג און ער זאגט אה איך זע דא א מום קובע, אבער די אמת איז קען נאר זיין דורכ'ן שחיטה איז דאס געווארן א מום קובע, און באמת איז דאס קיינמאל נישט געווען קיין מום קובע, און אויב אזוי בלייבט דאס א בע ח, און פאר דעם זאלסטו וויסן יעדע איין אלץ איז אסור.

עסט אויך זאגן אויף מיין אויג מעג איך אויכעט בודק זיין, און דאס וויל איך נישט אויסקומען מיט א קללה, און פארדעם זאגט ער זאלסטו וויסן, נא סאטש טינג עז טשעקינג א מום לאחר שחיטה, פארוואס ווייל מען קען צוקומען צו א פראבלעם, עס מאכט צו זיין די גוף, וועל איך מאתר זיין דעם אויג אויכעט? האט עס צו טון ווייל איך קען נישט ארויסנעמען די חשיבות מקודש, גארנישט צו טון מיט דעם, פשוט איך געב דיך א קנס, דאס איז א זאך וואס דו וואלטסט געדארפט מאכן, ווייל ביים אויג האב איך טאקע א פראבלעם, אויב אזוי האב איך יעדע זאך א פראבלעם. ווארשיינליך רבי איד זאגט ניין, די גזירה מאך איך נישט, איך האב נישט קיין פראבלעם מיט דעם, די אויג נישט, אבער די גוף יא. און פאר דעם טענה'ט אביי צו רבי יוסף, צו גיין דא פושט זיין אונזערע שאלה, קען איך יא ברענגען אויף יום טוב, קען איך נישט ברענגען אויף יום טוב, און דאס איז תולה, דאס חשוב צו נישט חשוב. ס'האט גארנישט מיט חשיבות, ס'האט מיט איין פראבלעם, געב איך דיר א קנס צו געב איך דיר נישט א קנס. און פאר דעם טענה'ט אביי, די גאנצע שטיקל טובה וואס דו האסט געוואלט מאכן, האסט געוואלט מסביר זיין, ס'איז זייער שיין און וואויל, אבער אמת איז עס נישט, און פושט זיין פון דא, קען איך ברענגען עקספערט אויף יום טוב? דאס אוודאי קען איך נישט. אמר רבי נחמן בר יצחק, זאגט רבי נחמן בר יצחק, אביי איך האלט דו ביסט גערעכט, ווייל זאלסטו וויסן, מס ניסין נמי דייקא, וואס דו ברענגסט ארויס דעם פוינט אז די מחלוקת צווישן ר' מאיר מיט ר' אביהודה איז פשוט געב איך יא א קנס צו נישט, דאס זעה איך אין די לשון אויכעט פון די משנה. דקתני ר' מאיר אומר הואיל ונשחט שלא על פי מומחה אסור. קוק אהן. די משנה פרעגט אונז, איך האב דיר געברענגט דעם עקספערט לאחר שחיטה, וואס איז די הלכה? זאגט מיר רבי אידה, רבי אידה מאטה, איין ווארט. וואס וואלט ר' מאיר געדארפט ענטפערן? ר' מאיר אוסר. אבער ער ענטפערט נישט אזוי. ר' מאיר זאגט איר זאלסטו וויסן, הואיל איך האב דיר געגעבן א גאנצע שטיקל תורה, הואיל וויבאלד דו באלעבאס ביסט געגאנגען און דו האסט געטון א פאלשע זאך ונשחט שלא על פי ממך, געב איך דיך באלעבאס א שטראף. וואס הייסט איך געב דיך באלעבאס א שטראף? אויב די ווארט איז נאר קען איך לערנען פון איין קדושה צום צווייטן האט זיך גארנישט מיטן באלעבאס, איז עס פשוט במציאות דער כהן אדער דער מומחה האט נישט דעם כח צו גיין דאס מאכן לאחר שחיטה. אבער לפי מיך איז דאס זייער גוט זאגט אביי, לפי מיך וואס איך האלט די גאנצע זאך איז א קנס, איז דאס טאקע א קנס פארן באלעבאס, און אויב אזוי שטימט עס זייער גוט אין די ווערטער, הויל, איך געב דיך באלעבאס א שטראף וויבאלד דו ביסט נישט געקומען און דו ביסט געגאנגען שעכטן שלא על פי ממך, אסור, פארדעם איז עס אסור. זע איך טאקע שמע מינה קנאסיע די קוקנס, זע איך די גאנצע זאך גייט צו אלס קנס, שמע מינה איז דאס טאקע א זייער גוט, און פון דעם זאגט אביי, ר' יוסף, הערליכע שטיקל תורה, למעשה שטימען שטימט עס נישט, און קיין ראיה ווייטער האב איך נישט, קען איך ברענגען א מומחה אויף יום טוב? האסט מיר געוואלט ברענגען א ראיה פון כולא קדישא? קיין ראיה פון דארטן האב איך נישט, ווייל די מחלוקת דארטן איז תולה אויף א צווייטן זאך, געב איך יא א קנס, געב איך נישט קיין קנס. נישט איז דאס עפעס א חשוב'ע זאך קען איך עס טון צו נישט, גארנישט קיין שייכות. און פארדעם איז ר' שאלה בלייבט ווייטער א שאלה.